CRCM i an office an zung taktak ah ka rak phan. Le hika i ka pawng i ṭhumi hna pahnih hi full-time bakin CRCM ah rianṭuantu an si. Hika hin anmah he ton biaruahnak caanṭha an van ka pek khawh caah hin an cungah lunglawmhnak tampi ka nei. Le hika in an rianṭuan ning kong taktak kha anmah nih detail deuh te khan an van kan ruah lai. Le mizaw an zohkhenh ning ah harnak an tonnak te pawl cun zeidah a chanbau hei ti te hna. Cun hmailei ah hi bantuk hi tuah u silaw a ṭha hei ti anmah nih an saduhthah te pawl tiang khan biaruahnak kan van nei lai. Le hika hin zei hlan ciam ah anmah konglam le anmah sining te kha mipi nih kan van i fiannak le an bia ngaihnak ding ah khan hika hin sayamah nih khan amah konglam le a min le a khua hei ti pawl kha va kan chim ta lo. Se ka min he ni len tial se le ka rian tuan mi hi India kan hon hlan ah hin mula ran chiang ok ka se. Thlantlang ah TABC sang ah Mulun hnih ah kan rianṭuanmi ka si. Kan CDM kan tuah khawh in hika lei ah hin ka hong zuam. Le hika hi ka rak phaknak si le kan hon kan hon lio ah khan cun kan phak lio ah cun kan nau le hriam an pu rih lo. CDM chan kha rak si. Le maka hin CRCM nih hin CDM kha bawmhchanhnak tampi an rak tuah. Mah ahcun CRCM hi kai theih hngalh hmasatnak si CDM kan si caah khan mah cu kho cun kan nau le nih hriam an van tlaih hnu khan kan nau le kha zohkhenh hau in tlun inn ah khan an buai cang. A dam lomi kha Mizo cu aa tlun inn kha a buai tuknak cu inn neitu nih hin khualtlung neih hi an kan senh lo le mm. makha ruangah khan umnak ding a buai tuk tikah khan CRCM nih khan uh, CDM kha thlah hna le mm. uh, CDF kan nau le kha tlun inn a pek hna makhan oh. duhsa in makha lio ah khan cun a inn lawng kha tlun inn ca ding lawng kha mm. a tuah piak na tein holh zong an thiam lo mi khualkhua i dam lomi hon phak top i a inn onh lawng kha rak si kho lo le biatak deuh in zohkhenh an hau ko umpi an hau ko ti hong si tikah khan aa rak kan bawm ve maka ah hin nang hi rian na neih ṭung lo rak kan bawm ve ko an ti le cu cun cuka ah cun kei hi ka luh i ka bawmh ve nak hna hi si. a ṭha tuk le. Cuti sia cun hika i sayapa nih kan rak kan chim ve lo. Ah si. Si. Uh, ka min cu Sang Ceu Lian ka si. Uh, Sakta Khuachuak Cien i ummi ka si. Cien Kawlram e ummi ka si. E, cun Kawlram hika Aizola hin um ṭhanmi kan si. Thongki Pakua khan Aizola ka um cang i

Hika hi mizaw umnak inn cu si. Mizaw an umnak room cu si. Hika hin an ihkhun hi hika hi ihkhun hi dot hnih si cunglei hi an zeitindah mi an um ma thil chiahnak ma si lo a tang hi mizaw deuh umnak si le ni kan tam caan ah khan a cung hi cu mizaw umputu eh mizaw umpi tu khan cung an it

an rak ral amah nih mon ser le nang cu kha a sermi le zeilo mizaw karlak ah khan holh na leh piak hna khan na bawmh pah ve hna o si si

A puan pek dih hnu ah hi bantukin a vun zor dih hnu ah khan tihin an chiah ko cang. Aw tihin pungsan kan chuah. Pungsan khan lak le khakha i cawnnak ah a si. Cawnnak final tu hi cu

Sihrim sihrim ah hihi ka tu siam nak vat asitan le hi ka zampi hi zeidah si reng reng hi plastic le lamination an tuah mi caah te hi pawl hi i rual tel nak ke atlang a har mi te ke hring mi te le atlang rual tel nak ah in an Le hihi teh a caan ahcun mizaw tuah ding men tam tikah khan se pakhat lawng nih hi cun a chei lo dan kha lo khan keimah nih khan final si ah khan cun final tuah khi cu ka thiam ve le malaysian tuah khi cu ka thiam ve caah

A tlang milhnak ṭhiam si ve ko te. Sirim. Ka hi ke tu tu nak bak se zung pi bak si le. Mi hi a mu so nan mu bal la lo mi hi hi ka nan rak rat lo a khan cun. Si ṭha to. Oh oh oh.

Aw, na umnak sau cang maw ka hin? Sau lo. Zarhkhat hrawng si ko. Eh, zei bantuk dah na si nang na eh aki oh sorry orlei oh silicon plate ka ting te ka si Hmm. aman ai dan nak kha me thong hai nga si le ma pakhat ah hin te Ah, sirhriam sirhriam khoi ah Khoika tlaihpuai ah dah nai hliam? Thantlang ka ah. Thantlang kah lio ah. Oh. Sitak, sitak. Mm, oh, hika na khup tang inste. Oh. aru chompa de sok cha hen hen han silicon kan man thau silicon man thau lo mi hen um oh mah a ru a chuakmi nih khan hika hi a suk le sila cu te hman hika hman lo ahcun an suk oh, oh, oh. si hrim si hrim ka he an ihnak setak zeitin a hika nan ummi he a har na ti maw anu zeidah zeitin dah na feeling Nuam ngai ko teh. Ah, ei le din ah teh har nan i har tuk maw? Ei a chia tuk maw? Ei zong chia tuk cu si la. Ei chia lo teh. Ngapi lawng te hna din pek hna ma. Ti lei cun din ei thua cu um hlei ti a lo. Ah, sir hrim Phong ngai sim. ko. Eh, umpi tu teh nan ei maw? Ka pa nih khan a kumpitu zing ah tlung ṭhan. Eh, le nangmah lawng na um cang. Oh, keimah lawng Maw cu at zeitin nai harh tuk la maw nangmah lawng. har ra lo. Har la lo eh. Mm. Sau nu um ti la maw hika hin. Hlatni hrawng cu um te ka la dah a si. Oh, le na khua le na kir Oh, than te la. Siseh kan van i tong kho lai kai lawm tuk ne. Ka lei hin nan rol cheuhnak lei hin ah nan inn hrim hi a kau si inn hi kau ngai. Lo si deh Thantlang. Oh Thantlang si ke. Na kehlei si te nang khup tang. Khoika khua hriangkhan. Na umnak sau cang ma hika hin? Thlaruk hrawng sau na um ti la ma ka hin? Asin pi ma zeiten hika na um?

le electric nan hmang pong mu le role hi te zeitin dan ei ning se khika chabuai chabuai hin role hi mun khat te ei hi kan ti le tu lio te mun khat te kan ei kho deuh lo a hlan khan cun hmun khat te kan ei dih hmun khat te ei lo mi cu ngah lo ti khan kan tila nazi zeizah dah nan ei ton zinglei pakua pakua le pahra kan lak ai zan lei te zan lei he panga le paruk kan lak ai dih ding oh sitak a tha bak si kan nan sia mi ke le hi ka lei he chuah nak um ti mo eh oh

Khrihfabu i pumh dih hnuah khin a dang tein maw? Speaker pakhat kan sawm na kanmah zung i ummi vialte Oh, si tak si tak. Si khe, a ṭha tuk ne. A, nan i ṭhithroi ning le nan zohkhenh ding a ṭha bak si. Hika lei hi cu Brenda thil phonak lei sila si te. Si tak. Okay, okay. Kan i lawm tak si ka hen sia pa. Ah, kan zohkhenh tu. Si hrim si hrim kan i lawm tuk ne.